L-istorja li se naqra llum ġrat vera jew parzjalment vera u hija marbuta ma' dulluvju li kien seħħ f'Malta fid-29 ta' Novembru 2011 fejn kemm f'Ħad-Dingli, fl-iskola fejn ngħallem jien, u f'partijiet kollha ta' Malta kienet għamlet ħafna ħafna xita. L-istorja jisimha Storja ta' Ktieb. Kont ilni aktar minn ħamsin sena ngħix f'foresta ma' sħabi, bl-eluf, mhux wisq 'il bogħod minn Nokia, belt imdaqqsa ftit 'il bogħod mill-belt ta' Tampere, fil-Finlandja. Għodwa waħda, jiena u sħabi bdejna nisimgħu ħoss veru stramb u newwieħi ġej mill-bogħod. Wara ftit bdejt nara lil sħabi ilkoll imwerwrin, waħda wara l-oħra jmilu bil-mod il-mod u mbagħad jinżlu bis-sabta mal-art. Jien twerwirt meta bdejt nara dan kollu u bejni u bejn ruħi bdejt naħseb li Sieti ma kinitx wisq 'il bogħod. Ma tantx dumt naħsibha wisq għax zirrrr, zirrrr, zirrrr u dlonk spiċċajt mimduda mal-art ma' sħabi, imqaċċta u maqtugħa darba għal dejjem mill-art tal-foresta li tant ħabbitni u żammitni ħajja. Għaddew xahar xahrejn u bqajt hemm fuq art il-foresta nitkellem ma' sħabi għalkemm konna qisna xjaħna u spiċċajna tajbin għall-ħruq, issa f'pożizzjoni mimduda. Iżda darba fost l-oħrajn gaffa enormi u trakk daqsiex dehru ġejjin jiġbruna. Ħaduna f'post u spiċċajna trietaq għax f'qasir żmien bidluna f'rombli kbar tal-karti. U wara li geżwruna sewwa, tefgħuna fuq vapur u ħaduna fi stamperija jisimha Penguin, fl-Ingilterra. Hawn in-nies bdew jitkellmu lingwa stramba li qatt ma konna smajna qabel. Kienu qed jistampaw ktieb li kienu qed jaħsbu li kien se jkun imfittex ħafna mit-tfal. Għalhekk kienu qed jagħmlu eluf ta' kopji bil-ħsieb li jbigħuhom mal-erbat irjieħ tad-dinja. Għax il-lingwa li bih kienu qed jistampawha kienet mifruxa sewwa. Sadattant fuq gżira żgħira f'nofs il-Mediterran eżatti, l-ibrar fl-ogħla skola sekondarja tas-subien fl-ogħla raħal kien qed ifittex fuq l-internet biex jara jsibx xi erba' kotba ġodda forsi jħajjar aktar lill-istudenti jersqu u jużaw il-librerija li dan l-aħħar kienu trasferewha taħt il-livell tat-triq. Kien ordnalhom 'il fuq minn setax-il ktieb, kollha ġodda fjamanti, u ħallas minn qabel għalihom. Ftit ftit bdew jaslulu d-dar, u l-librar beda jqiegħedhom b'għożża fuq l-inwejjed ġodda tal-librerija biex iħajjar lill-istudenti jittawlulhom, forsi, ma tafx kif, tmisshom il-kurżità u jitħajru jisselfuhom, bit-tama li jaqrawhom. Meta jkun waħdu, l-librar kien joqgħod jitkellem mal-kotba tfal u żgħażagħ, u anki dawk xjuħ li kellu, u kien iħeġġiġhom biex jagħmlu ħilithom u jagħtu merħba lill-kotba ġodda li kienu se jidħlu fl-armata ta' kotba li kellu skjerati fuq l-ixkafef. Il-kotba li kien ordna kollha kienu waslulu, ħlief wieħed. U dan kien l-iktar wieħed li kien qed jistenna. Kienu qalulu li xi drabi jittardjaw biex jaslu, saħansitra anki ġimgħatej sħaħ. Meta għaddew il-ġimgħatej u anki tlieta u l-ktieb baqa' ma wasalx, il-librar qabżitlu u bagħtilhom ittra elettronika u spjegalhom li l-iktar ktieb li kien qed jistenna kien għadu ma wasallux u talabhom biex jibagħtulu ieħor. Hawn l-librar kien bħal beda jifhem u jemmen f'wieħed mill-qwiel li l-għalliema tal-Malti kienu b'tant ħeġġa jgħallmu lit-tfal tal-ewwel sena fis-sular ta' fuqu li min jixtri l-ħut fil-baħar jieklu jinten. Imma l-kotba kważi kollha kienu waslulu. Iżda dak l-imbierek ktieb baqa' ma wasalx. Ma damux ma weġbuh u bla tlaqliq qalulu li se jibagħtulu ieħor. Mar id-dar b'qalbu mistrieħa. Iżda, oħroġ il-għaġeb, lanqas kien għadu rifes l-għatba tal-bieb ta' barra li l-ktieb tant mistenni b'qoxra iebsa u mgeżwer tajjeb kien jinsab fgat u kważi mibluħ mill-kaxxa tal-ittri li mhux soltu tibla oġġetti ta' dak il-kobor. L-ibrar beda jrotti s-slaleb. Kif jista' jkun li wasal daqshekk malajr? Bi kliem ittimbrat kien hemm miktub fuq quddiem Miss Sent to Malaysia. Jiġifieri dal-ktieb kien dar nofs id-dinja, intbagħat il-Malaysia bi żball u mbagħad spiċċa fuq l-gżira f'nofs il-Mediterran eżatt. Mhux ta' b'xejn dan ma ġie! Ara x-xalata għadda minnha dal-ktieb. L-għada filgħodu, il-librar kellimhom lill-kotba u qalilhom bl-istorja kollha tan-nagħġa l-mitlufa li instabet. Qalilhom biex jagħtuh merħba speċjali lil dan l-ktieb meta kien se jġib il-ktieb wara tmiem il-ġimgħa. Meta wasal it-Tnejn, il-librar ħareġ il-ktieb b'għożża mill-barżakka oranġjo bl-iswed li għandu u tah post prominenti mal-kotba l-ġodda. Waħħallu l-istiker tal-librerija u daħħlu fis-sistema tal-kompjuter u ingħata n-numru 1474. Wara li saret din iċ-ċerimonja, il-kotba kollha qabżu kollha bil-ferħ u tawh merħba mistħoqqa. Fissrulu kemm kien ixxurtjat li kien dar nofs id-dinja u kemm kien ixxurtjat doppjament li ma messitux l-isfortuna li kważi messet lilhom li kienu se jispiċċaw mgħarrqin wara li l-art tal-librerija kienet imtliet bl-ilma kannella mid-dilluvju li kien niżel eżattament fuq l-ogħla raħal tal-gżira nhar id-29 ta' Novembru 2011. Uħud minnhom bilkemm ħarġu barra mil-librerija għax ebda student ma interessa ruħu fihom. Iżda biex inisslu f'dal-ħabib ġdid ftit għira għalihom, qalulu wkoll li huma, mhux bħalu dakinhar tad-dulluvju, kienu saru famużi għax kienu dehru fuq l-aħbarijiet ta' TVM flimkien mal-bniezel, skulturi u pitturi tal-Kamra tal-Arti tas-Sur Azzopardi. filwaqt li hu kien għadu paxxut fil-kwartieri ġenerali tal-posta fi Kuala Lumpur fil-Malaysia. Tridu taraw x'ismu dan il-ktieb? Hu l-ewwel ktieb ġdid li daħal fil-librerija wara d-dulluvju. Hu dwar Percy Jackson u ibnu l-alla Ruman tal-ilmijiet u l-baħar Nettunu. Il-ktieb jismu Heroes of Olympus, The Son of Neptune ta' Rick Riordan. Tgħid kombinazzjoni li Nettunu, l-alla tal-ilma u l-baħar, qeles lil dan il-ktieb mid-dulluvju tad-29 ta' Novembru 2011?